Hausakna leh thil tih theihna khat khawpui lian leh ropui. Mahse suahsualna leh bawlhhlawhna khat chu han mitthla teh. Darkar tlente chhungin vaivuta chang vek a si. Hmel masi pain an run lo va, lirhning leh khuarel chhiatna an tawng hek lo. Vanlam rorelna an tawng zawk a ni. Van atangin mei alh lian tak takte chu ruh ang mai na sur a, reilote chhungin engkim chu vaivuta chang vek a ni. Engvan tirh ko in nge chutiang thil chu ti thei ang? Chutiang thupek hlauhawm tak chu Tuin nge timna nei miah lovin plan chhuak thei ang le? Hei hi misualte hremna mai ni lovin Pathian thiltihtheihna leh chakna ropui tak Abrahama tawngtaina pawhin a tihtawp thei loh chu a ni. He video-ah hian Sodom leh Gomorrah khawpui tih boral a nih dan te, Pathianin an sim hmun a nghah tawh loh chhan te chu kan thlir ho dawn a ni. Tunlai khawpui lian leh ropui retheih neiin a ti buai ve loh chu han mitthla teh. Sodom leh Gomorrah khawpui pawh hi chutiang chiah chu a ni. He khawpui pahnih hi tuipui thi bulah awm a, rangka chat ang maiin a eng a, ei tur leh in turin a khat a ni. Hmun hla tak atang chuan Paradis ang maiin a lang a, mahse a chhunga erawh chuan suahsualna leh bawlhhlawhna in a khat a. Thil rapthlak tak tak a thleng thin a, mipuite chuan thianghlimna leh ngil neihna chu an theihnghilh tawh a ni. An hausain an nei nung em em a, mahse an hausakna chu nun rawn nan an hmang a, mi rethei zawkte hnuaichhia leh tihnat chu an gem nuam tih zawng tak a ni a, an khawpuia khualzin lo kalte pawh chu an zu a chuang hek lo a ni. Sodom khawpuiah hian mi tanpui emaw rilṭam hnena ei tur i pe nih chuan hremi ni dawn a ni. Hmanlai thuzir pakhat chuan nula pakhat pal titi chanchin chu hetiang hian a ziak a, Chhungkaw rethei tak hnena a ruk a ei tur a pek avangin hruaitute chuan an man a, a taksa khuai zu an tat khat vek a, bang pakhatah phuar betin khuai an sehhlum tir a ni. Chutiang khawp chuan mipuite suala an tukna chu a nasa tawh a ni. Bible chuan Ezekiela bung sawm paruk chang sawmli pakua i lei zawn Sodom khaw lohna chu hetiang hi a ni. Chapona te, eipuar lutuk te, amah leh a fanu te nuam tawlna mai mai te a ni a, mirthei te leh tlachham te chu a pui chuang hek lo, a ti. Mahse, mipuite sualna chu thup boin a awm lo. An sualna leh an mitihna te au thawm chu vanlam thengin a ri chhuak a, Pathian beng hi a la thleng ta. Pathian chuan, Sodom leh Gomorrah khaw au thawm chu a nasa in an sual chu a nasa ngei mai. Ka zuk ka la nga, An authawm ka hnena lo thleng ang nge hian an ti nge tilo ka en anga, an ti loh chuan ka hre mai ang a ti hial a ni. Han ngaihtuah teh, engkim Siamtu Pathian chuan hei hi a ngai pawimawh ni. Vantirhkoh tu emaw hnenah thu cha thawn mai lova, amah ngei chu kalin thil awmdan chu en fia tum a ni. Chutiang khawpa dik lohna leh sualna au thawm chu Pathianin a ngaihthah thei tawh lo a ni. Hetih lai hian Sodom khaw mipuite chuan an nun hausa leh sual tak chu him nia ngaiin an nun pui chhun zawm zel a, an kul nghet tak leh sang tak chuan a ven him an ring a, mahse an ti sual a ni. Chutih lai chuan Sodom khua atanga hla tak Mamre an tih hmunah chuan thil danglam tak a thleng mek bawk a ni. Mamre an tih hmuna Saso thing lian tak hnuaiah chuan putar pakhat Abrahama chuan a nuna Pathian biakna pawimawh ber chu a nei dawn a ni. Awle kan sawi chhun zum zel hmain he thil pawimawh tak hi i hrethar leh u. Hengte hi thawnthu hlui mai ni lovin miten an thiltih theihna hmanga midangten tih nat hian Pathianin a ngai pawimawh a, a chhang let tih min hriattir a ni. Pathian lakah thil tha lo engmah thupin a awm lo tih mi dangten an hriat theih nan, a hnuaia comment section-ah khan, Rovelna dik a lo thleng dawn tiin i lo comment dawn nia. Awle. Pathian rilru hi thlak dang lam i tum ve ngai tawh em? Abrahama chuan a tum asin. Chhun ni lum lai tak a ni a. Abrahama chu a puan in kawtah chuan a thu a, Mamre hmun a sasaw thing hnuaiah chuan a chawl mek a ni. A han hawi chhuah chuan thuk leh khatah hriat ngai loh mi pathum a hma lo ding reng chu a hmu a, chu veleh an lam panin a tlan a, bawk khupin chibai a buk a, Pu deuh, min kal pe lul suh, tui rawn la sela, in ke te selin chawl hahdam rawh u. Ei tur ka va la anga, in ei zawhin kal chhunzawm dawn nia, a ti a. Tichuan Abrahama chuan hmanhmawh takin chhang a siam a, bawng no nalh tak a talh sak bawk a, a mikhualte tan ei tur tui hnai taka buatsaih sak a ni. A mikhualten an ei lai chuan an bula ding reng a, mahse Abrahama hriat loh chu. Heng mite hi mikhual pangai mai an ni lo tih hi eiturte nei zawh chuan mikhualte zinga pakhat chuan, Khawiah nge i nupui sa ri? a ti a. Chu zawna chuan Abrahama chu a thawng kher mai. Engtin nge heng mikhualte hian Abrahama nupui hming hian hriat theih? Tichuan, he thu hi hrilh leh ta. A hun a lo thlen hunah chuan i hnenah ka lo kal leng a, i nupui Sari chuan fapa nei ang, tiin. Sari chuan puan inchhung atang chuan a lo ngaithla a, awih lo takin a rilruin a lo nui a, fa nei tur chuan an upa tawh lutuk a ni. Mahse, mikhual zinga mi chuan, Engatinge Sari sawn awih? Lalpa tan thil harsa awm em mi? a ti a. Chu veleh Abrahama chuan thil a hrethiam ta. A mi biak mek chu mi pangngai mai ni lovin Pathian ngei a ni. Mahse an inbiak nei hetah hian a tawp mai lo. Mi khual zinga pahnihin Sodom khawpui lam an pan lai chuan Lalpan Abrahama hnenah he thu thinṭhawng tak mai hi a hrilh ta a. Sodom leh Gomora khawpui au thawm chu a nasaiin an sual chu a nasa ngei mai. Tunah ka zuk ka lang a, an au thawm ka hnena lo thleng ang nge hian an awm nge awm lo ka en ang a, an awm chuan ka hre mai ang, tiin Chu thu vang chuan Abrahama thinlung chu lungngaih nena khat zo ta. A nau fapa Lota chu a chhungte nen Sodom khuah chuan an khaw sa a. Pathianin midangte rualin a tiboral ve dawn em mi? Tichuan, Abrahama chuan Lalpa chu va hnaih a, zawhna zawt tan ta a. Mi felte chu misualte si ngai ti boral ve dawn em mi? Khaw chhungah chuan mi fel sawm nga tal awm sela i ti boral dawn em mi? Nang em chuan chutiang chuan i ti awm si lo va. Lei chung zawng zawnga roreltu chuan fel takin i ti dawn lo mi? a ti a. Lalpa chuan, Sodom khuaa mi fel sawm nga ka hmuh chuan ka ti boral lo vang tiin a chhang a. Mahse Abrahama chuan, Kei tehlul hian Lalpa chu ka be pup ta sa che a, tiin a zawh chhunzawm zel a. Mi fel chu sawmli panga tal awm ta sel engtin nge ni ang? Sawmli tal awm ta sela, sawmthum tal awm ta sela, sawmhnih tal awm ta sela tiin a zawt thla zel a. Lalpa chuan a zawn apiangah chuan chutiang zat mi fel an awm chuan ka ti boral lovang tiin a chhang zel a. A tawpna atan Abrahama chuan, Mi fel sawm chauh pawh awm sela i ti boral dawn em mi? a ti leh a. Lalpa chuan, Mi fel sawm avang pawh chuan ka ti boral lo ang, a ti. He thil hi i ngaihtuah ngai em? A ropui a sin. Mihring ve mai chuan leilung zawng zawng chunga roreltu Pathian nen hmaichhanah inbiain inremna a siampui a nih chu. Tin, Abrahama zawhna tin te khan Pathian mizia thilmawi leh ropui tak chu a rawn pho lang a ni. A rorelnah hian zah ngaihna a tel fo a, zahngai thei Pathian a nihzia a rawn pho lang chiang hle a ni. Tichuan, Abrahama nena an inbiak zawh chuan Lalpa chu a kal ta a. Abrahama rilruah chuan, Sodom khawpuiah hian mi fel sawm tal an awm angem tih chu a rinawm tut tut mai a ni. Mahse, a hriat loh chu, a mikhualte zinga pahnih Lalpa vantirhkohte chuan Sodom khawpui lam an pan mek a ni tih hi. Tlai a lo nih chuan an chungah a rovelna a lo thleng dawn a ni tih hre lo khawpuiah chuan an lut a. Sodom khawpulh kawngkharah chuan mi pakhat Lotan tih chu a lo thu a. He hmun hi mi pawimawhten sumdawnna an buaipuina hmun a ni. Tichuan, Lota chuan hriat ngai loh mi pahnih Khawpui chhung a lo lut a hmuh chuan an danglam bik tih a hria a ni. A chhan chu an kal dan te, an inrin tawkna leh an hawi her te chu a danglam bik a ni. Mahse chu aia pawimawh zawk chu khawthim hnuah chuan Sodom khawpuiah hian mikhualte an him lo tih Lota hian a hre chiang hle a ni. rang takin a ding chhuak a, bawk khupin chibai a buk a, Pu Deu, khawngaihin ka inah lo lut ula, riak ula, tichuan zingaihin kal chhunzawm dawn nia a ti a, mahse an ni chuan, Ni lo ve, khawlaiah kan riak zawk ange an ti a, Luata chuan zanah khawlaia hlauhawm zia chu a hrechiang a, an ina thleng tur chuan a sawm tlut tlut a ni. A tawpah chuan mikhual pahnih chuan Luata ina thlen chu an rem ti ta a. Luta chu an chungah chuan a ngil nei hle a, an ke sil sak a, chhang ei tura siam sak bawk a. Mikhualte tih duh dana khawpuiah chuan Luta ngil neihna chu thim zinga eng ang mai a ni. Mahse an hlimna chu a rei lo kher mai. An mut hmain thil hlauhawm taka lo thleng ta. Pawnah chuan mipui tam takin Lota in chu an hual a, anni chuan, Zan ila i mikhualte ka khawi angin awm, kan pawl theih nan kan hnenah rawn hruai chhuak rawh, an ti a. Mikhualte kawm tlâng nêl dual lo pungkhawm an ni lo tia chiang hle a, anni chu tih nata, tih mual pho an tum a ni. Hei hi Lota na lo hlawhthawn em em kha ni. Tichuan Lota chu pawnah a chhuak a, a mikhualte'n him nân kawngkhar chu a khar leh a, mipui ho hnenah chuan, Unaute u, hetiang em hi chuan sual suh u. Indu nih chuan, Mipa la mutpui ngai lo fanu pahnih ka nei a, an ni chu ka peng che u. In duh duhin in ti dawn nia. Heng mite hi chu ti na suh u, ka mikhualte an ni a, ka hum him a ngai a ni, tiin mipui pungkhawm te chu tih tawp a, beng daih a tum a ni. Lutan a fanute a hlan chhan hi hriatthiam a har a, Mahse khang hun lai khan mikhualte hum him chu chhungkaw hum him ai pawhin an ngai pawimawh a, hna thianghlim ang a ngaih a ni. He Lota duhthanna rapthlak tak hian Sodom khawpui bawlhhlawh zia chu a tarlang chiang hle a, amah anga mi fel pawh ngaihtuah lo tura ngaihtuah tir hial a ni. Mahse mipui pungkhawm ho chuan Lota rawtna chuan pawm tlat lo. Kiang mai rawh, nang pawh rawn pem thar i nia, kan chunga rorel tur hian tunge mawi nih le? tiin Lota chuan bei a kawngkhar chu tihchhiat an tum a. Chu ve leh kut chak tak chuan Lota chu in chhung lamah pawt lut a, kawngkhar chu an khar leh a. Tichuan mikhualte chuan tute nge an nih tak tak an rawn pho lang ta. Kawngkhar bula mipuite chu a lian a tein an mit an ti der sak a, kawngkhar pawh chu an hmu thei ta lo a ni. Vantirhko te chuan hmanhmawh takin Lota chuan bia a, I hnena awm ve lo chhungte dang ila nei em? I makpa te, i fanu te, i fapa te leh khawchhunga i neih zawng zawng chu khua tangin chhuahpui rawh. Khaw mipuite sualna hi a nasat tak em avangin he khua hi kan ti che vek dawn a ni. Ti boral vek turin Lalpan min tir a ni. an ti a. Luta chuan a hmangaihte chhan chhuah nan darkar tlente chauh hun a nei a ni. Tichuan, Luta chu hmanhmawh takin a makpat hnenah chuan a kal a, Tho rawh u, he khua tang hian tlan chhuak rawh u, Lalpan khawpui hi a ti boral vek dawn a ni, a ti a. Mahse, a makpate chuan Luta thusawi chu an ring tlat lo. Fiamthu ang leka an ngai a, Sodom khawpui lian leh ropui tak hi zankhat leka a tluk thei an ring lo a ni. Zing lam a lo nih chuan van tirhkoh te chu an hman hmuh tawh hle a, an tur sek tawh ni. Mahse zan khua an nawr hnu pawhin Lota chu a muang chang hle a. Chuvangin van tirhkoh te chuan Lota leh a nupui leh a fanu pahnih te kutah chuan chelhin khawpui pawnah chuan an tlan chhuah pui a. I nunna turin tlan chhuak rawh, i hnunglam hawi suh la, phai zawlah a reng reng ding hek suh. Tlangah sawn tlan rawh, a nih loh chuan i boral ve dang e, an ti a. Mahse hlauhawm chu a hnaih tawh em avangin Lota chuan, Pu Deu, ka chungah zah in ngai a, min chhan him ta sa sa, khawngaihin tlangah chuan ka tlan hman lo ang. Saw laiah sawn khaw pakhat zawh ar a awm a, chu lam pan chuan kan tlan zawk ange, a ti a. Vantirhkohna chuan, A tha alawm, chu chu kan phalsak ang che. Chu khua chu kan ti boral ve lo mai ang. Mahse hmanhmawh rawh u, chu khuain thlen hma chuan engmah kan ti thei dawn si lo, an ti a. Lota leh a chhungte chu Zoar khawlam hman chuan hmanhmawh takin an tlan a. An hnung lamah chuan an thil neih engkim, an in te, an ran rual te, hringnun an lo din ve tawh te chu a awm a. An hma lam erawh chuan an awm zel dan tur hriat lohna chauh a awm a ni. Hnunglam hawi suh u, hnunglam hawi suh u. Lota chuan an tlan lai chuan a chhungte chu a fuih mawlh mawlh a. An ke pen tin chuan Vantirhkote warning-na kha a hriat chhuah tir a ni. Tichuan Zoar khuan thlen chuan khua var tawh a, a hun takah hmun him chu an thleng ta. Chu ve leh Lalpa chuan Sodom leh Gomorrah khaw chungah chuan mei leh hla chu ruh ang mai na sultir a, khawpui ropui tak leh a chhunga awm zawng zawng chu mei vap an chang zo ta. Mahse Lota chuan a nupui chu hmu zo tlat lo, khawi ang e awm ta. I thi ngei ngei na turah pawh i nunna chu chhan him a niang ti ta chei la engtin nge niang? A awlsam a ni tiraw? Mahse Lota nupui tan chuan thil harsa tak a ni. An in leh lo te. Hlim taka chhungkua an lo din tawhna khawpui chu a hnuchhawn thei mawlh lo. A hawi let a, Chikhawnaa chang ta ni. Sual laka ta chhanhim kan nih hnu pawh a. Suala kir leh te chungah eng thil nge thleng tih min hriat nawn tirtu a lo ni ta ni. Vantirhkoh thupek chu awlsam tak a ni. Hnunglam hawi kir suh tih zawng kha a ni. Mahse khawpui thiam loh chantir tawh lama a thinlung la awm rengtu tan chuan. Hawi kir loh chu thil harsa tak a ni. Awle tunah chuan kha mitu ka thil thlen dan kha i sawi kir leh lawk teh ang. Sodom khawpui chunga ni lo chhuah chuan engkim chu a pangngai angin a lang a. Mipuite chuan an ni thar chu bul tanin dawr neitute chuan an thil zawrh turte chu an buatsawi a. Naupangte chu khawlaiah an infiam a. Chhungkaw tinte chuan tuk thuan an ei a. Mahse an tuk thuan ei hnuhnung ber tur a ni dawn tih tumain an hre lo a ni. Vawi leh khatah van boruak thiang tak chu a rawn danglam a, hmun tin atangin chhum dum chhah tak chu khawpui chungah chuan a rawn infuan khawm a, chuta tang chuan mei leh kat lian tak tak a rawn chhuak a, mipuite chuan hlauthawng takin an en reng a, tichuan a hun chu lo thleng ta. Genesis bung sawmpakua chang sawmhnih pali ah chuan Vana Lalpa hnen atang chuan kat leh mei a sur tir a, a ti. Sur tir tih thumal hian mei leh kat tlem te chau a nih lo zia tar lang a ni. Nova hun laia ruah tam taka sur tir ang khan chhiatna rap thlak taka theng a ni. Van atangin kat kang rimchhe tak tak te chu hmun tin a tla a, kum tam tak lo ding tawh building mawi tak tak te chu second tlem te chhuin a kang ral vek a. Sumdawng mite sumdawnna hmun leh thil zuarten an thil zawrh an pho chhuahna market lun tak chu. Kang maiah chang zo a, mipuiten an himna turan ngaih khawpui kul lian leh mawi tak chu tunah chuan anmahni tlan tirtuah chang zo a, tlan chhuahna tur reng a awm lo a ni. Mipui authawm chu reilote a reh thuai a, ramsa te, mihring te, thing leh mau zawng zawng chu van atanga mei leh kat sur chuan a ti chhe vek a ni. Tunhma khawpui lian leh mawi, paradise, ang mai ni thin kha, tunah chuan vut leh mei khu mai lo ni ta. Mamre tlang hla takah chuan Abrahama chu zing taka tho va, a hmani Lalpa nen an inbiakna hmunah chuan a kal a. Sodom leh Gomorrah khawlam leh phaizawl lam han thlir chuan a thil hmuh chuan a thinlung chu a ti keh sawm vek a ni. Meikhu dum chhah tak chu van lamah chuan a khu chho ngut ngut a, hremhmun meikhu ang mai a ni a, a hmutu apiang te tana vo kha nani sual a kal thui lutukin a thlen tawpna rap thlak tak chu Abrahama chu ngawi rengin a ding a, a rilrua zawhna lo awm hmasa ber chu Pathianin khawpuiah chuan mi fel sawm pawh a hmu zo ta lo ni maw tih chu. Mahse a chhanna chu a hre chiang hle a ni. Meikhu nasa taka en reng lai chuan Lota leh a chhungte chu ngaihtuah em em a, A hun takah chhan chhuan ning em? Nge nia, midangte rual a tih boral an ni ve zawk. Mahse, hriat loh chu, Pathianin Abrahama chu hre reng a, Lota chu boralna laka ta chhan chhuak a ni tih hi. Awle tunah chuan vantirhko pahnihin khawpui lian leh ropui tak an tihchhiat dan chanchin chu i hre tawh a. Mahse, vantirhko dang thiltithei tak leh hlauhawm tak pakhat a la awm a. Ani chuan zan khat lekah Aikupta ram pumpui fang chhuakin Naupang tam tak karah pawh in tina fa tir te chu a hre chat chat thei a ni. He vantirhkoh hi vantirhkoh pangai mai ni lovin ti boral tu a ni. A target chu hre chiang a, Aikawpta rama fa tir zawng zawng tih hlum vek a, history chu chatuan atana thlak danglam a ni. He mi chungchang hi hre duh nih chuan kan channel hi i lo ngaichang reng dawn nia.